Zeicahdah sinazah a za tiah a vai than? Rak saw in kan thei kalpi lai. Yeah. Helikopter

Atu na tukmi hi a temi um um a par te te ko de. A te a te a te um ka lak ka lak vir. O o makha a tha. Le ka chim duh nak chun ka tung an si la o. Ama tham sa ai man ka adu le. A te tu mo tu cho o. Le makha ruang khan. Zoh he. Na tung a um ko a chin te. Mai hin in lei in khi ka hi ka thing tung hin hau lem lo direct nan ko se. Ruo khin khi ka na in ai ai kil tung the.

kan khih ta la khanang bala ta hi ika hi hi te ko hi na pa are the hi vit hi la ko khe tu hi pu chai non le in mei hri kan van si piak ta lai yan umnak inn he mei an hmu lo le thlang lei a chak lei ah hin karen cozah mei pi kha kan si piak hna lai ka zawn ah hin khika meihri thar kan van lak piak hna lai i tu an umnak inn hi a inn hnihnak thlanglei khi a si. Khika zawn tiang khi ri kan van dawh lai le karlak ah hin tung tete kan phun piak lai. Pakhan a tang ah khan ṭem ko ca. Fual deuh khan, hlei deuh khan tuah law maw. Mah bantuk reng mei fi hi reng

Ṭhami bak si le hi cu zapi zaran lebang a hman hmanhman lo hi kha atu ka chim ning khan ma hi he kal ti lo ni tom khat hi tom khat se khat le put khat le put lo atu a phoi khawh mi tom ti he ti khan ngon te te la le ka lam ke chung khan ngan lo ten dong le thang kai au apa

Amah he ṭuanmi a i palh taktak. Pakhat ai lim cang maw? Van tok deu ko. Tok hi, tok hi. Mm. Tok hi ko. O o. Ni ta hong khon tum kho deng ha maw? Ha? A dil ta kha sang maw? A hlonh kan hei hlonh te ko ah dil tlang sang ahcun. Ah, pahnih hmanh ne daih men lai mi he kual hnih hmanh ne. Kual hnih. Kual ruk kan lak le hoi kan hei zuang ve tu lai. Hihi Sangau khua Sangau khua cu si. Sangau khua he ralzam hnu a ṭhangcho bak an timi si. Sangau phu ah si le khika zawn tlang bik hi Phongpi tlang a si. Mizoram tlang ah sang bik le Phongpi tlang khika zawn te ah khin Thal tlang timi khua a um. Thal tlang chak bak hi Phongpi tlang timi cu a si. Hika lei khi, hika lei hi Kawlram lei a si. Burma, Chin State. Hmm. Sangau hi inn thong leng hrawng cu an si ve cang men lai dah ka ti. An tam ngai. Meihi cu tuhi kan van zam cuahmah le a thiammi electric lei a tlaitu pa nih khan current kha van off lai le transformer kha van off bak khan a sih lai le tikhan mei hmung khu cawlh ding khan le kannih tu kha cu lawlaw seh. Innchunglei le hrizam pawl kha kan hei tuah phot lai.

Mah tiang kha saṭil aa kawl hnih nih Duhtawk daih ko heh. Kawl thum kan lak le kawl khat cu a hlei ko la heh. Al hlat tuk rua tiah pei ka ruah cu kawl ruk hrawng hau men la tiah. Hitin ning in cun direct in cun.

An umnak inn soisel le kual hnih an daih ko lai heh. Pahnih kha cu an hmannak um ti lo la khirh ding si ko te. Kan khirh hna la ti khan ti cia mi si le. Kan na pa zun pi. Na ivan na rian dan ko ne o. Keimah he kal ka hau chung la. A sik he. A thi. Zo he. Oh. lekthek zong cu hung zuang te la le hi nan nan inn le lam karlak ah hin tung pakhat cu na bunh hau ko la he ka zawn khin cun hi ka zaw dah khin khin a daih ko tung ruk cu na lak mi cu suran matu cu a thi a poi tuk tung hei ne te ko na fa kha

Kan biang lakpi ah tunai ah khan mithi kan nei sangau ah. Mah cu a thi mi cu nizan ah khan, mm, khe YLA An hawltang i ummi dawng an si le ralzaam. Cucu ka va leng hna. Le atu i tunai te a thimi zong cu nizan ah kan i tong lenpi ah zong kan i ruah len ko. Na rak pha maw ka ti. Kut hna a ka tlaih le an innte zong ahcun ka va kal le. Cucu tuzing ah ruah lo piin thi kai le thi an ti le ka ngeihchiat ning hi minung kan nunnak hi a tawi khawh ning le. Zei kan lawh lai ti kan theih khawh lo ning ruahhar si kaw a mak tuk. A daih la maw? Nam hika a si te la cu hi a hlei pi kan si ko sia.

An rak pek le tuah lawng kha rak tuah ti lam bal lo. A chungah khan mei bat hei ti le mei bawl hei ti pawl kha um dih la tunai. A um a kalpi. Oh oh oh. Ah. Eh nan khang dum nan tuah cang te kom nan thlai nan thlak ma eh eh ngarin kan tlumpi lan ti eh Au kha kha van i rian ran deuh ne la. Kan kan van dih bak se. Ka pat thon ne. Ala na na na mat lo lo ha. As oh si. Ha.